Hallo Kanner an häerzlech wëllkomm an der Cité-Bibliothéik. Haut am Kader vun der Tufi-Animatioun. Ech sinn d'Tatta Tom, mee dat wësst dir jo schonn. An ech hunn iech haut e puer Geschichte matbruecht. Komm mir fänke mol un. mat der Geschicht vum Sapio. D'Sapio kennt der bestëmmt nach net. D'Sapio huet gelieft ongeféier vu 630 bis 570 viru Christus. Gëtt et méi e grousse Beweis vu senger eegener Berühmtheet, ewéi datt een am Dictionnaire steet? Tja, genau dat huet déi antik Dichterin Sapio fäerdeg bruecht. Si huet op der griichescher Insel Lesbos gelieft. Vun hirer Heemecht-Insel leet sech dat Wuert lesbesch of. D'Sapio huet Libesgedichter geschriwwen, déi sech u Männer An u Frae geriit hunn. Haut géinge mer soen, datt d'Capio bisexuell wier. Déi berühmtesten Zeilen awer huet si fir eng jonk Fra geschriwwen, déi si veréiert huet. Esou ass d'Capio zu engem Virbild ginn vun der gläichgeschlechtlecher Léift a Leidenschaft. Dat ass awer net dat eenzegt, firwat d'Zapje berüümt ginn ass. Si ass tatsächlech déi éischt weiblech Dichterin aus dem Owendland. Mir soen haut Europa. An den Aen vun de Mënschen, déi deemools gelieft hunn, war si eng berüümt an unerkannten Dichterin.

just nach ganz wéineg erhalen. Déi wéineg Stécker vun hire Gedichter beweisen awer hiert aussergewéinlecht Talent a beaflosse weiderhin déi Aart a Weis, ewéi mir haut iwwer d'Léift an d'Begiere schwätzen. A wéi s du gesäis, kanns och du deen éischte Mënsch sinn, deen eppes mécht. eppes aneres ewéi déi aner an esou eis Welt méi schéi maachen. Déi zweet Geschicht ass vum Hannah Herbst, gebuer am Joer 2000, dat ass nach net esou laang hier. Enges Daags krut d'Hannah e Bréif vu senger Bréiffrëndin Ruth aus Ethiopien. D'Ruth huet geschriwwen, dass hatt kee proppert Drénkwaasser an och keng Elektrizitéit huet. D'Hannah, wat a Florida lieft, konnt sech e Liewen ouni Waasser a Stroum net virstellen. Also wollt hatt hëllefen. Säit hatt am Alter vun 11 Joer an der Vakanz un engem Technikcours deelgeholl huet, interesséiert hatt sech fir d'Wëssenschaft. Deemools war hatt dat eenzegt Meedchen, dat war 2011, also nach ëmmer net laang hier. Hatt huet sech onsécher an eleng gefillt, ass awer do bliwwen, well et esou vill Spaass dorunner hat, Roboteren ze programméieren. D'Hannah wollt seng Leidenschaft fir d'Wëssenschaft notzen, fir dem Ruth ze hëllefen. Hatt huet e Plang entworf fir eng kleng Maschinn, Den Apparat soll d'Länner Elektrizitéit aus dem Ozean bréngen, andeems een einfach um Waasser dreift an d'Beweegung vun de Wellen notzt, fir Stroum ze maachen. Stroum fir proppert Waasser an Energie an den Haiser. Säin éischte Modell ass ëmmer erëm futti gaangen. D'Hannah war doriwwer zwar enttäuscht, mee hat huet net opginn. Et huet weider gemeet, bis et funktionéiert huet. Mat senger Erfindung huet hatt e Präis als déi beschte jonk Wëssenschaftlerin an den USA, an dat am Alter vu 14 Joer, krut. Dat Präisgeld an d'Ënnerstëtzung, vun de féierende Wëssenschaftler hu gehollef, fir eng Maschinn weiderzeentwéckelen. Mat senger Erfindung huet hatt e Präis als déi beschte jonke Wëssenschaftlerin an den USA gewonnen, an dat am Alter vu 14 Joer. Dat Präisgeld an déi Ënnerstëtzung vu féierende Wëssenschaftler hu gehollef, fir seng Maschinn weiderzeentwéckelen. Hatt konnt an d'Schwäiz fléien, wou hatt op glasklore Séien seng nei Versioun teste konnt. Hatt duerft esouguer an dat Wäisst Haus op Besuch, fir do seng beschten Iddie fir hëllefsbedürfteg Mënsche virzestellen. Mat 16 huet hannasech un der Florida Atlantic Universitéit ugemellt. am Fach Computertechnik. Hatt schafft bis haut u sengem Apparat. Wann et fäerdeg ass, da wëll hatt déi Pläng zur Verfügung stelle fir datt d'Mënschen iwwerall op der Welt gratis hir eege Maschinn kënne bauen. Och d'Route, wéi s de gesäis, muss du just e bësselchen Interessi hunn, fir iergendeppes fir d'Welt besser ze maachen. Géi mol op d'Sich, du fënns bestëmmt eppes, wouranner s du och gutt bass. An elo eis grouss Geschicht, dat alles ass Famill. Kuck, do ass d'Buch! Déi lescht Reendrëpse sinn op d'Strooss geplatscht, ewéi de Louis mat senger Mamma vum Akafe koum. Um naasse Wee virun hirem Haus loung e Päckelchen. Leider huet de Reen d'Schrëft op der Etikett ganz verschmiert. Mama, fir wien ass dat? Wat steet do? freet de Louis ganz opgereegt. Do steet, seet d'Mamm, mee si kann et net liesen, also kuckt se nach emol méi genau. Dréit de Päckelchen, pëtzt d'An zesummen a gëtt sech iwwerhaapt vill Méi. Endlech seet se, Hei steet fir d'Famill an do steet Rue Principale. De Rescht ka kee méi liesen. Mee fir wéi eng Famill? Wie waart dann doropper? freet de Luis ganz ongedëlleg. Iergendeen an eiser Strooss, seet seng Mamma. Wärend dem Luis seng Mamma d'Akafstuten auspeekt, kuckt de Luis sech de Päckelche genau un. Op eng Kéier huet hien eng Iddi. Mir kéinte jo vun Haus zu Haus goen a fro wien op e Päckelche waart, schléit hie vir. Dat ass eng gutt Iddi, meng Maus, seet d'Mamm. Mee ech hunn haut leider keng Zäit. Kee Problem, seet de Louis, dat kann ech och eleng. Dierf ech? Jo, bitte Mama. Da kann ech och endlech d'Kanner an eiser Strooss kenne léieren. Seng Mamm gesäit säi Muppebléck, deen de Louis ëmmer dann opsetzt, wann hie wierklech eppes wëll. Ok, seet si, mee du muss verspriechen, dass du an eiser Strooss bleifs. Versprach! rifft de Luis a stiermt scho mam Päckelchen eraus. Ganz opgereegt dréit de Luis de Päckelchen iwwer d'Strooss. Do wunnt e Meedchen, wat hie schonn dacks gesinn huet. Bis elo awer huet hie sech net getraut, mat him ze schwätzen. Ewéi hatt d'Dier opmécht, seet hien, Hallo, ech sinn de Luis! Sidd Dir eng Famill, déi op e Päckelche waart? Eng Famill si mir schonn, äntwert d'Meedchen, och wa meng Eltere sech grad streiden. Do héiert de Louis och déi haart Stëmm a pëspert, Oh oh. Oh, dat mécht näischt, berouegt d'Meedchen hien. Dat geschitt méi dacks, Duerno këssen si sech erëm an dann ass erëm alles gutt. Ech heeschen iwwregens Noémi. De Luis erzielt dem Noémi vum Päckelchen. Hatt ass sech sécher, dass et hinnen net gehéiert a schléit him vir, him ze hëllefen. De Luis äntwert ganz schimesch, Gären. Da komm, mir fänken direkt niewendrun un, seet d'Noémie. Wunnen do net zwou Fraen? freet de Luis. Jo, an? seet d'Noémie a geet vir. Am Nopeschhaus mécht e Meedchen d'Dier op. Sidd Dir wierklech eng Famill? freet de Louis a pëtzt d'Aen zesummen. A wie bass du? freet d'Meedche ganz iwwerrascht. Ech sinn de Louis an dat do ass d'Noémie. Ass hatt deng Frëndin? wëllt d'Meedche wëssen. De Luis weess net, wat hien dorobber soll äntwerten. Also ass hatt deng Frëndin, seet d'Meedchen a grinst. Mäin Numm ass Sara, an natierlech si mir eng Famill. Sees du dann zu där enger Mamma Mamma an zu där anerer Pappa? wëll de Louis wëssen. Wat e Blödsinn! kickelt d'Sarah. Eng Mamma heescht Mamma an déi aner heescht Mammi. D'Noémie erkläert, wat et mat dem Päckelchen op sech huet. Direkt rifft d'Sarah no sengen Elteren, Mamma, Mammi, hutt Dir eppes bestallt? Déi zwou Frae komme bei d'Dier, kucke sech de Päckelchen un a rëselen de Kapp. Ewéi d'Noémie an de Luis erëm op der Strooss sinn, freet hien, Mengs du, dass och e Pappa an e Pappi Eltere kënne sinn? Firwat net? freet d'Noémie zeréck. Beim nächsten Haus mécht de Pol d'Dier op. De Luis kennt de Pol, hien ass nämlech säi Babysitter. Ëmmer dann, wann dem Luis seng Mamma sech mat hire Frëndinnen trëfft. Dem Pol seng Famill ass eng Pätschfamill, seet de Luis ganz houfreg. Net ganz, erkläert de Pol. Patchwork-Famill, dat kënnt aus dem Engleschen. Do nennt een eng Decken, déi aus verschiddene Stécker Stoff gebutt gëtt, Patchwork-Decken. A genau esou waarm a kuscheleg a bont ewéi esou eng Decken. ass eis Famill. D'Noémie kuckt mat ganz ville Fragezeichen. Eigentlech ass dat ganz einfach, erkläert de Paul. Also, mäi Pappa ass net mäi leifleche Pappa, dofir huet hien awer mat menger Mamma Zwee Kanner, dat si meng Hallefgesëschter. An hien huet selwer och nach eng Duechter. An deem seng Mamma ass awer net meng Mamma. Ui, dat kléngt komplizéiert, keimt d'Noémie. Nö, mengt de Pol. Dat ass ganz einfach, well mir eis nämlech Alleguerte léif hunn. De Louis fënnt dat nach ëmmer esou komplizéiert, datt hie bal de Päckelche vergësst. Mee lo fält et him rëm an. Vermësst ee vun Ärer Patchwork-Famill e Päckelchen? Meng Mamma schafft, mee all déi aner sinn do. Wisou frot Der si net selwer? äntwert de Pol. Dem Pol säi Pappa a seng Gesëschter freeën sech iwwert de Besuch, mee kee vun hinne vermësst e Päckelchen. Dem Pol säi Pappa bitt dem Luis an dem Noémie esouguer eppes ze iessen un. Mee dofir hunn si elo keng Zäit, well de Päckelchen Muss nach bei déi richteg Besëtzer gebruecht ginn. Wat steet do? freet de Louis a weist op d'Schell niewent der Hausdier. Ah, dat do ass mir ze komplizéiert, äntwert d'Noémie. De Louis schellt awer. A wéi dunn eng Fra d'Dier opmécht, freet hie virsichteg, Sidd Dir eng Famill? D'Fra schmunzelt a seet, Mat mengem Mann an eisen zwee Kanner si mir dat. Dobäi hëlt si an Uecht, ewéi d'Noémie nach ëmmer probéiert, den Numm op der Schell ze entzifferen. Dat heescht Perisic, erkläert d'Mamm. Mir sinn eng ganz international Famill. Dir kommt aus der ganzer Welt? freet d'Noémie erstaunt. Hatt weess, datt international Esou eppes heescht ewéi vill Länner, net aus der ganzer Welt, erkläert d'Madamm Perisic. Ech kommen aus Spuenien, mäi Mann aus Kroatien, eise Bouf ass an Italie gebuer an eist Meedchen an Neuseeland. Oh mei! keimt de Luis. Da verstitt dir iech jo guer net, wa jiddereen eng aner Sprooch schwätzt. Natierlech versti mir eis, äntwert d'Madamm Perisic. Mir schwätze Lëtzebuergesch mateneen, well mäi Mann an ech sinn hei grouss ginn. Lëtzebuerg ass eis Heemecht. Mee wie weess, wou mir an e puer Joer sinn? vläicht am Frankräich oder an Italien oder oder nach ëmmer hei, schléit de Luis vir. Jo, villäicht, laacht d'Fra, mee op e Päckelche waart si och net. Déi Famill am Haus vis-à-vis. kennt jiddereen aus der Rue Principale, well zu der Famill Jacobs gehéiere siwe Kanner, an déi héiert een natierlech, wa se dobausse spillen. Dat ass bal esou haart ewéi eng ganz Spillschoul. Lo grad spille se am Gaart, dowéinst ginn d'Noémie an de Louis bausse ronderëm d'Haus. Op der Gaardebänk sëtzt eng eeler Koppel. Déi gesinn aus wéi eng Boma an e Bopa, seet de Louis dem Noémie. Haha, dat si mir och, laacht den eeleren Här. Ech heeschen Här Jacobs. Esou ewéi den Här Jacobs? freet d'Noémie, wat e méi jonken Här Jacobs mengt. Dat ass mäi Bouf. Mir liewen hei mat him, eiser Schnauer a siwen Enkelkanner. erkläert den Här Jacobs. Ass dat dann och eng Patchwork-Famill? freet de Louis. Hien ass ganz houfreg, datt hien dat schwéiert Wuert verhalen huet. Déi kann een dach och esou hunn. schmunzelt den Här Jacobs. Fréier war et ganz normal, vill Kanner ze hunn. Mir hunn der fënnef. Mee da muss een dach ëmmer alles deelen, seet d'Noémie. Dofir ass een awer ni alleng, seet d'Madamm Jacobs. D'Noémie hält him de Päckelchen dohinner. Dat ass bestëmmt eent vun deene ville Kanner, mengt hatt. Mee den Här Jacobs rëselt de Kapp. Beim nächsten Haus fiert grad en Auto an d'Afaart. Eng Fra mat engem décke Bauch klëmmt eraus. Gudde Moien, sidd Dir eng vun deenen zwou Familljen? freet d'Noémie déi Fra. Zwou Familljen? freet d'Madamm erstaunt. D'Noémie weist op d'Schëld iwwer der Schell, Do stinn zwee Nimm! seet hatt. Jo, Schroeder an Terkowski. An ech sinn d'Madame Terkowski. Mee kanns du da scho liesen? freet d'Madame, wärend si den Hausdierschlëssel sicht. Dass do zwee Nimm stinn, dat gesäit ee jo awer, ne? äntwert d'Noémie. Meng Fra an ech sinn net bestuet, erkläert den Här Schréider, deen och elo aus dem Auto geklommen ass. Dofir hu mir zwee Nimm. An zwee Jongen, Zwillingen. Mee geschwënn hutt Dir der dräi, seet de Louis a weist op der Madame Terkowski hire Bauch. Du gëss bestëmmt eng Kéier e gudden Detektiv, seet den Här Schréider. Da weist hien op seng eeneeëg Zwillingen. Villäicht hutt Dir jo Loscht zesummen ze spillen? Herno, seet de Louis, well elo ass de Päckelche vill méi wichteg. Mee dat gehéiert weder dem Här Schréider nach der Madame Terkowski. Sou maachen sech de Luis an d'Noémie erëm op de Wee. Beim nächsten Haus seet d'Noémie, Hei wunnt och eng Famill a weist op d'Kand am Gaart. Du gëss spéider bestëmmt och eng gutt Detektivin. laacht de Luis. Vläicht kënne mir jo zesummen Detektiv ginn, proposéiert d'Noémie. Op eng Kéier mécht eng Fra d'Dier op an de Luis seet, Oh, do hunn ech mech wuel geiert, Dir sidd wuel net d'Mamma vun dem Kand am Gaart? Dach, dat sinn ech. Och wann ech eng hell Haut hunn an d'Malaika eng däischter Haut. Hatt ass nämlech eist Adoptivkand. Ass dat, wa Mamma an de Pappa net déi richteg Eltere sinn? freet de Louis. Naja, seet d'Madame, du mengs warscheinlech net déi leiflech Elteren. Déi richteg Eltere si mir nämlech schonn, op d'mannst fir d'Malaika. Adoptéiere maachen nämlech Erwuessener, déi sech esou gär Kanner wënschen, mee keng kënne kréien. setzt d'Noémie dobäi. An iergendwou lieft e Kand ouni Elteren. Déi bréngt een dann einfach beieneen. Dat ass ganz richteg, seet d'Fra. Wann déi nei Elteren an d'Kand sech léif hunn, dann adoptéiere se d'Kand an et gëtt een eng richteg Famill. Oh, schmunzelt de Luis, dann ass dat bestëmmt äre Päckelchen. Mee nee, och hei erwaart keen e Pak. Dohannen, do brauche mer guer net ze froen, seet de Luis. A firwat net? freet d'Noémie ganz iwwerrascht. Well do just e Mann an e klengt Meedche wunnen, dat ass keng richteg Famill, grommelt de Louis. An dat kléngt esouguer e bësse rosen. Villäicht froe mir mol de Mann oder d'Meedchen, ewéi si dat gesinn, schléit d'Noémie vir. D'Meedchen, wat Anna heescht, Sëtzt am Virgäertchen a liest. Mee op e Päckelche waart hatt och net. Ass jo fir eng Famill, seet de Louis ganz kuerz. Mir sinn eng Famill, erkläert d'Anna lo ganz trotzeg. Meng Mamm ass bei engem Accident gestuerwen, mee do war ech nach ganz kleng, erzielt hatt. Vermëss du deng Mamma? wëll d'Noémie wëssen. D'Anna denkt iwwer déi Fro no an äntwert, Eigentlech net, ech hu se jo net wierklech kannt a mäi Pappa mécht dat alles ganz gutt. Wat mécht hie gutt? freet de Luis. Kachen, kuschelen, lo lauschteren an erzielen, spillen an hëllefen, seet d'Anna. Wéi beim Mier, seet de Louis ganz lues. Bei dir? freet d'Noémie erstaunt. De Louis iwwerleet, wéi hien dat erkläre kann. Hie probéiert et esou. Meng Elteren hunn sech net méi léif an mäi Pappa wunnt nach do wou mir fréier all gewunnt hunn. Dowéinst si mir keng Famill méi. Wat e Blödsinn! deet d'Anna Knell. Natierlech sidd dir eng Famill, esou ewéi ech a mäi Pappa. Denks du dat wierklech, dass dir keng Famill méi sidd? Bass du dofir esou rosen? freet d'Noémie. De Luis wénkt jo mam Kapp. Ech fannen, dass d'Anna Recht huet. tréischt d'Noémie hien an hält seng Hand ganz fest. An ausserdeem hues du jo souguer nach däi Pappa, deen ass jo net dout, seet hatt. Esou huet de Luis dat nach guer net gesinn. Elo ass e frou, eng Famill ze hunn, esou frou, datt hien d'Anna freet, Wëlls du villäicht de Päckelchen halen? D'Mihad rëselt mam Kapp. Dat ass net fir eis. Ewéi déi zwee am Noemi sengem Gaart ukommen, fält him op, dass et ganz roueg am Haus ginn ass. Meng Eltere streiden net méi. Alles ass erëm gutt. seet hatt ewéi ëmmer, Kann een och eng Famill sinn, wann ee keng Kanner huet? freet de Luis. Ech menge schonn, seet d'Noémie. Villäicht ass Famill sinn einfach nëmmen Wann ee sech gären huet a souguer wann ee streit, sech ëmmer nach léif huet. Mee ech streiden ni mat menger Mamma, erzielt de Luis. Ma ëmsou besser, grinst d'Noémie. Déi zwee sëtze sech op d'Schaukel, vu wou si genau an d'Stuff kënne kucken. Kuck emol, meng Eltere këssen sech schonn nees, rifft d'Noémie. Ewéi ëmmer. De Louis dréit enttäuscht de Päckelchen a sengen Hänn. Hie pëspert, Dat huet vill Spaass gemeet mat dir, mee mir wëssen nach ëmmer net, wiem dee Päckelche gehéiert. Mir ware bei all Haus a kee vermësst et. Maach d'Oen derop, proposéiert d'Noémie. Äert Haus ass nämlech dat eenzegt, wat iwwreg bleift. Stëmmt, seet de Luis. Mir sinn och eng Famill. De Luis rappt de Pakpabeier op an entdeckt eng Billerrumm. Op der Foto gesäit een eng glécklech Famill. Wien ass dat? freet de Luis. Keng Anong, seet d'Noémie, mee hatt kuckt sech d'Foto méi genau un. Kuck emol, seet hatt, dee Mann huet e Brëll ewéi s du een hues, an e laacht esou schéin ewéi s du. An d'Fra huet genau esou schéi Krauselen ewéi s du, rifft de Louis iwwerrascht. A si schmunzelt esou schéin ewéi s du. D'Noémie leet d'Biller rëm op de Buedem, sou datt si se gutt vun der Schaukel aus kënne gesinn. Mir fanne bestëmmt nach eraus, wien dat ass, seet d'Noémie. De Louis wénkt jo mam Kapp. A wann dat nach honnert Joer dauert? Villäicht war et jo eng Foto aus der Zukunft vum Louis a vum Noémie? Et weess een et net. Mee elo weess du wat alles Famill ass. Mir ganz vill verschidde Familljen elo gesinn. Schreif dach mol hei drënner wéi deng Famill ausgesäit. Hues du eng Mamma an e Pappa, just e Pappa, just eng Mamma, eng Mamma an eng Mammi oder e Pappa an e Pappi? Ech ginn dat ganz gäre wëssen. Ass bestëmmt flott wéi et bei dir ass doheem. Ech hoffen dir hunn déi Geschichte gefall. Ech wënschen dir eng nach e ganz schéinen Dag. Vill Spaass haut bei allem wat s de mëss. a mir gesinn eis bestëmmt ganz geschwënn erëm. Ech sinn d'Tatta Tom, hei aus der City-Bibliothéik am Kader vun der Tufi-Animatioun. Tschüss!